u se nitkellmu dwar l-applikazzjonijiet għas-sitt edizzjoni tal-programm Taħżiż. Propju magħna għandna lil Keith Azzopardi li huwa l-Koordinatur ta' Taħżiż, għalliem kif ukoll eks President tal-Għaqda tal-Malti fl-Università ta' Malta. Lodwa tajba, Keith kif inti? Ieħor Antonella, mhux ħażin għadu daqsxejn Għalija xi mdorri. Jikotna minn survey ta' minn hum iktar kmieni miż-żondu. Dejjem inżaqsija. Jiena fost dawk li huma da xejn iktar tard. Ukoll, imma aktar ma tkun kmini, aktar ikollok enerġija ta' matul il-ġurnata. Għadni mhux konvint imma. Eh, prova, prova, tittamel bħali jekk tqum ħafna kuljum kmini. Intant, ħanaddu għal dan is-suġġett li eh, din hija opportunità għal dawk li kif semmejtli tajjeb inti meta konna qegħdin nitkellmu, żgħażagħ illi jiktbu imma forsi jew jaħsbu li mhux tajbin biżżejjed jew u forsi qed tgħin nitkellmu dwar dan il-programm fiex jinkludi x'fih eżattament. Ħafna drabi meta nitkellmu fuq kittieba l-ewwel ħaġa li jiġuna f'moħħna huma irġiel xjuħ li m'għadhomx magħna. Però fil-verità iktar ma tagħmilha maż-żgħażagħ aktar tirrealizza li l-bżonn li jesprimu ruħhom hemmhekk jgħadd. U hemm ħafna żgħażagħ illi għalkemm jistħu juru, fil-verità jigdbu. Jigdbu forsi ma jurux daqshekk. U Taħżiż huwa programm huwa kors illi issa dieħel fis-sitt sena tiegħu illi jagħti l-opportunità li jħarreġ liż-żgħażagħ. M'hemmx għalfejn ikunu esperti tal-Malti lanqas xejn għax aħna niffukaw fuq il-kitba kreattiva. L-iżbalji tal-ispelling u hekk dawk nieħdu ħsiebhom aħna eventwalment meta niġu għall-pubblikazzjoni. Ġifieri dak li jkun jaf ma jkollux daqshekk esperjenza fil-kitba, ma jkollu l-ħajra sabiex jipprova jikteb da xejn b'mod kreattiv u jkun jista' japplika mm. għal dan il-kors. Magħna ġibtilna wkoll materjal anke ta' edizzjonijiet oħra ta' qabel illi dak li jkun meta inti ħatajt ħana mhix ħaġa ġdida għaliex il-kitba hija xi ħaġa wkoll illi kultant tkun bil-qeda u jiġuk f'moħħok meta ngħidu l-kitba Tista' tkun poeżija, tista' tkun messaġġ, tista' tkun ittra li tixtieq, tista' tkun ktieb, jista' jkun xi ħaġa ċinema jew min jaf tant hemm il-mod ta' kif tikteb u toħroġ l-espressjoni tiegħek, id-deskrizzjoni. Infatti, infatti Taħżiż huwa miftuħ għal ġeneri differenti. Kellna min jikteb proża, stejjer qosra, novelli. Kellna min jikteb poeżiji, kellna min jikteb scripts ukoll, anke min jikteb forma djarjistika, fil-format ta' djarju. Ehm, u dan huwa rifless fil-pubblikazzjoni tal-liġi li kellna minn sena għall-oħra. Mhm. Ehm, per eżempju, din hija l-ewwel pubblikazzjoni tagħna, kienet fil-format ta' ktejjeb konvenzjonali, mhm. ktejjeb kif aħna mdorrin ehm, bih. Però minn sena għal sena ġili bidilna l-format. U l-ideja hi li aħna nisfidaw kemm jista' jkun l-ideja ta' x'inhu ktieb. Drabi oħra kellna speċi ta' filmati. Forsi naraw aktar mill-viċin ukoll. Drabi oħra kellna wkoll filmati u gazzetta. Darba minnhom kellna anki notebook fej il-qarrejja setgħu enka jiktbu huma wkoll fuqu. Naraw daqsxejn liħor kit ukoll. L-ewwel wieħed hija mela le. Tinduna anke minn donna edizzjoni għall-oħra jkun hemm id-differenza x'dejjem ma l-esperjenza dejjem tgħid darb'oħra nżidu jew nibdlu kemm jista' jkun eżatt. Inbidlu l-format. Ehm, ġilja minna postcards, eh, dis-sena mhm. minna wkoll posters kbar mhm. bil-kitbiet tal-awturi. L-idea hi li nisfidaw xi ġifieri pubblikazzjoni, x'ħafna drabi naħsbu fi ktieb ta' daqs normali li jinfetaħ b'mod normali, però aħna nippruvaw nwessaw l-idea ta' pubblikazzjoni. Pubblikazzjoni fl-aħħar mill-aħħar hija xi ħaġa għal pubbliku, għalhekk ngħidulha pubblikazzjoni u tista' tkun forma ta' postcards, tista' tkun forma ta' ktieb, tista' tkun f'diversi forom differenti. X'għad illi hawnhekk nitkellmu dwar bħala età dan il-programm iħarreġ żgħażagħ għattuli bejn is-16 u 35 sena, ġifieri hawn ħa toħroġ il-kreattività, ġiet naqdu da kollu, toħroġ il-kreattività fil-kitba. Issa, l-applikazzjonijiet għandhom sas-seba' ta' Mejju, jiġifieri qegħdin nitkellmu aħna din il-ġimgħa kważi. Huwa miftuħ għal żgħażagħ ta' madwar 16 minn 16 sa 35 sena bej wieħed u ieħor għax persi li dan huwa ta' opportunità għaż-żgħażagħ min ikun qrib dawk l-ħajjiet. Nistgħu sena x'tgħidilna? Iva, hu mfassal fuq il-programm huwa mfassal fuq ċiklu ta' sena, ikun hemm qisu sitt laqat mhm. li jsiru darba fix-xahar bej wieħed u ieħor. Ehm, u mbagħad fl-aħħar net ikollna livin eh, sabiex mhm. il-kidbiet li l-parteċipanti jkunu ħadmu fuqhom eh, nirfinawhom mhm, eh, tul jumej tlieta. Mbagħad ikun hemm ċertu żmien li jkun għall-edituri sabiex jaħdmu fuq il-kidbiet tal-parteċipanti, sabiex jintażlu l-aħjar kidbiet tagħhom, jirfinawhom u mbagħad imur għall-istampar. Ġifieri l-impennu ta' ftit seminars ta' xi sitt sessjonijiet u live-in. U dan huwa kollu b'xejn grazzi għall-Aġenzija Żgħażagħ. Għandna xi ftit ritratti li xtaqt li wkoll nuru lill-telespettaturi tagħna li bagħttulna intkom ukoll. Għaliex hawnhekk ħriġtuli wkoll li Taħżiż huwa programm ta' empowerment tal-Aġenzija Żgħażagħ b'kollaborazzjoni wkoll l-Għaqda tal-Malti fl-Università. Jiġifieri hawnhekk hawn ħa toħroġ l-esperjenza għal dawk anke li ġa għaddew minnha din l-esperjenza, ġifieri dak li jkun ħa jkollok min illi forsi hawnhekk qegħdin naraw uħud mir-ritratti. Dan ir-ritratt partikolari mhm. meħud Studio Solipsis illi mhm. ħdimna ħafna magħhom. Kienu waqt wieħed mis-seminars li f'da seminar partikolari ħdimna fuq il-qari fil-pubbliku. Mela taħżiż mhm. ma nagħtix biss taħriġ fil-kitba kreattiva, ma anka fil-mod ta' kif għandek taqra qudiem mhm. udjenza. Infatti rajt diversi parteċipanti li minn parteċipanti mhm. mistħijin, mhm. eventualment ehm, taw spiċċaw kapaċi jitkellmu qudiem il-pubbliku. Minħabba li bħala kors ta' empowerment jagħtik anka daw il-ħiliet. Ehm, f'dan ir-ritratt qed naraw il-grupp tal-aħħar parteċipanti li kellna, kellna 10 parteċipanti illi daw kollha ħadu taħriġ permessa ta' taħżiż. Semmejtuli wkoll illi dak li jkun jistgħu jibagħtu lill-Aġenzija dott Żgħażagħ at Gov dott MT l-applikanti għandhom jibagħtu d-dettalji personali tagħhom però imbagħad hemm oħrajn illi jridu jiktbu wkoll interessi oħra minbarra l-kitba, ittra ta' introduzzjoni u motivazzjoni, il-kurrikulum tagħhom ukoll, storja qasira ta' 150 kelma, il-fotokopja tal-karta tal-identità, kemm quddiem kif ukoll wara, u poeżija jew storja qasira miktuba riċentament. Issa hawnhekk jidħol imbagħad li l-għażla finali tal-parteċipanti se tkun fid-diskrezzjoni tal-bord li jevalwa x'tgħidli dwar dan. Sessjoni se tkun hemm grupp ta' evalwaturi minna l-koordinaturi li nieħdu ħsieb naraw li hemm kollox f'postu fl-applikazzjoni. Kif qed inti nitolbu xi affarijiet bħal fotokopja tal-karta tal-identità, kif ukoll samples, eżempji ta' kitbiet kreattivi li dak li jkun diġà għandu sabiex aħna nkunu nafu eh, fiex l-iktar li nistgħu ngħinuh. Dan it-tarif kollu jinsab anka fuq is-sit tal-Aġenzija Żgħażagħ kif mhm. ukoll fuq is-siti soċjali kemm tal-Għaqda tal-Malti kif ukoll tal-Aġenzija Żgħażagħ kull min ikollu xi diffikultà jista' jsaqsina u aħna nippruvaw ngħinu kemm nistgħu. Ekku, mill-esperjenza tiegħek għaliex jiena wkoll meta bdejt naqra dwarek kid fis-sens qed li l-koordinatur ta' taħżiż anke għalliem kif ukoll eks President tal-Għaqda tal-Malti. L-esperjenz tiegħek għadek żgħir, għadek żagħżugħ ukoll u jiena nieħu pjaċi ħafna meta fil-programmi konna żgħażagħ bħalek. Forsi ħafna drabi nisimgħu anki ċertu aħbarijiet oħra, però ħafna żgħażagħ li qed jagħmlu ġid, qed jieħdu d-dinja wkoll tal-istudju tagħhom bis-serjetà. X'tgħidli dwar il-karriera tiegħek? Infatti, l-attiviżmu fost l-istudenti, speċjalment tal-Malti, hemm qiegħed, għalkemm mhux dejjem b'ħafna storbju, però ssib ħafna studenti li jgħinu u jaħdmu favur il-Malti. Nara l-istess ħaġa anka fost studenti li nagħlem, nara xi kultant anka jienu naqra l-komponimenti, nara ċerta kreattività li mhux dejjem tistennija. Ġifieri l-imħabba għal Malti hemm qiegħda, l-kreattività hemm qiegħda, xi kultant kull ma jkun jonqos huwa dik dik il-ftit għajnuna, dik il-ftit imbuttatura sabiex dak li jkun. Induna mal-ewwel li jkollok studenti li donnhom jinqalgħu aktar minn oħrajn il-mod ta' kif jesprimu fil-kitba tagħhom. Imbagħad eventwalment issir taf li huma studenti li jaqraw ħafna. Ok, jiġi tindunaw mill-ewwel. Ma dak fuq il-livell ta' sekondarja, fi kas tal-għadda tal-Malti mbagħad Ovvjament huwa iktar diffiċli tinduna min jikteb għax f'dak il-każ eh, issir taf permezz ta' sottomissjonijiet eh, min jikteb u min ma jiktibx. U Programmi bħal Taħżiż u opportunitajiet oħra tal-Għaqda tal-Malti bħal Leħen il-Malti li hija r-rivista tal-Għaqda huma opportunità għal dawk li jiktbu imma s-soltu ma jkunux jafu fejn jistgħu jissottomettu l-kitbiet tagħhom. Ekku, ekku. Jien nixtieq baqanna ftit momenti flimkien għaliex tiskanta kemm jgħaddi Malajr il-ħin forsi dak li jkun qed jismagħna nitkellmu u jkun jixtieq aktar hemm min li forsi jibqa' jsaqsi ħafna dwar il-kors, ġifieri qatt li hemm sena, però hemm diversi sezzjonijiet meta aħna qed nitkellmu fuq il-kitba, diversi forom ta' kitba, però anke l-għalliema li se jkunu qegħdin ikunu mal-istudenti, ġifieri waqt li għaddejjin. Matul is-sena x'ikun qed jiġri eżattament il-kors fiex jikkonsisti? Aħna waqt is-sessjonijiet ġieli nistiednu enka mhm. awturi minn mhm. barra l-grupp tal-koordinazzjoni xfri ehm, il-koordinaturi li jagħtu t-taħriġ huma wkoll, imma barra minn hekk nistiednu awturi stabiliti Maltin sabiex ikellmu l-parteċipanti. Ehm, u ġieli nistiednu enka artisti oħra li m'għandhomx jasmu direttament mal-kidba, imma li jistgħu jagħtu ċerti insights li tintrabat mal-kreattività. Per eżempju, awturi viżivi jew nies li jaħdmu fil-films. Mhm. Sabiex ikun jistgħu jagħtu ċerti insights dwar kif tibni storja, kif tibni mhm. karattru, għax hawn mhm. aspetti mhumiex biss affarijiet tal-kidba kreattiva, imma sibhom anke fuq osmoħra, pereżempju fil-kidba teatru. Jekk inti ħadd ikteb teatru trid tibni karattru. L-istess jekk tikteb storja. Ġifieri waqt dawn is-sessjonijiet ehm, nistidnu diversi mhm. kittieba u artisti sabiex ikellmu l-parteċipanti u barra minn hekk ikun hemm anke taħriġ minn naħa tagħna l-koordinaturi. Mhm. Anke fil-qari għall-pubbliku, fil-mod ta' kif għandek taqra għall-pubbliku. Ovvjament jekk ikun hemm minn ma jkunx jista' jagħmel commitment li jiġi mhm. għallaqat kollha xorta nħeġġuh eh, ikellimna għax fej dak li jkun minħabba raġunijiet personali jew xogħol jew safar u hekk ikollu jitlef xi mhm, darba jew mhm. dartejn minnhom, aħna naraw x'nagħmlu minn naħa tagħna ngħinu sabiex jirkupra dak li jkun tilef. Mela ħanfakruhom milli l-applikazzjonijiet se jibqgħu miftuħa sa nhar it-tnejn seba' ta' Mejju jekk intkom qegħdin ehm, issegwu forsi tafu ħbib tagħkom jew xi ħadd fil-familja jew it-tfal tagħkom bħalissa forsi mhumiex qed iseguna dan il-programm ikun hemm ir-repetizzjoni tiegħu għal ħin tad-disa fuq TVM tu per ikun on demand ukoll jagħmel seba' tijiem ġi tistgħu tidħlu fis-sit elettroniku tagħna tmorru fuq l-on demand tfittxu l-programm taraw id-data u tkunu tistgħu tieħdu l-informazzjoni kollha. Aħna nfakkrukom ukoll li tistgħu anke tibagħtu l-informazzjoni aġenzija.żgħażagħ@gov.mt. Minn hawnhekk nagħlqu din il-diskussjoni ħalli minn hawn ftit ieħor ningħaqdu flimkien ma' Ruth Castillo għal darba oħra biex ukoll inkunu nistgħu nsiru nafu dwar x'qed jgħidu l-gazzetti lokali fl-ewwel paġna.